Keimah ruah ah pulpit nan kan tanpiak ko na te hin a chinpi dih ṭhiamṭhiam lo ma. Ka ṭhumh zungza le rak ka theihthiam piak ko ti zong kha ka van in nawl ṭhan na. A poinak cu ka ṭin lai ah khan van hlartak kha ka hngal hoi lengmang ti lo ee. Kha piah ta na zong um tawn na tein van ka theihthiam piak hram ko ti te kha van chim ka duh ee. A hmaset bik ah Pathian sin thlacamnak in caan hmang hna u sih. A thiangmi kan Pathian a kan daw biktu minung sawsawh kan si. Na bia hi a thuk a sang a ngan tuk i a kau tuk hringhran. Bawipa minung sawsawh mit le hna nih hin a hmu a thei kho dih lo. Kan thinlung zong nih a tuaktan khawh lomi a si. Nangmah hmaiah Bawipa tlamtling lo pin, ninglo cang lo pin kan chim sual si ahcun kan ngaithiam. Bawipa na miphun tunnak le na ram kauhnak cah zeimazat te a ṭhahnemmi kan chim khawh ve a si ahcun nangmah lila nih mi thinlung chungah rian na ṭuan i an cah thazaang si ve nakhnga nang nih kan zaangfah hram ko sawh. Nang a chimtu le a kan cawnpiaktu taktak rong sa hram ko sawh tiah a kan khamhtu Jesuh min in lunglaw min na sinah thla kan cam nangmi kan Pathian. Amen. Nihin hi ka lung a leng ngai. Kan tar chin lengmang nan hun hngalh deuh cio te ko lai. Tar deuh ahhin zeidah a chuak ti ahcun a chuakmi tampi lakah kaa hmah thah taktakmi cu thil khi a sarsar deuh hei ti bantuk a va tleu len ko zongah, a va dawh len ko zongah khi suida an ti aa dok lomi hei ti bantuk deuh a kan nenhmi a ritmi deuh ti he kan rem chin lengmang lo. Mah cucun kan hung tar chin lengmang ahhin lamh awk lo le lamh awk lo, lamh rilh lo le rilh lonak ah rilh ti zong kha hung um. Mah cucun tar lei ahcun lung kha hung leng i vei lunglennak ah kan lungleng, lunglen lonak ah kan lungleng ti bantuk khan a si. Kan ṭah zong khi a thu ngai te. ka chim tawn lengmang Khrihfa upa pawl nih nang cu mithi na kan kal an nangmah tu na ṭap lengmang i mithi kan hnem hna lai kan ti zong ah vei tu hnu cu na ṭah ti lo ah ṭha lai tiah khan an ti rikhawt ngaingai ṭial awk le ṭha lo keimah zong khi a ma cu ka si taktak ti khi ca ka ruat na te khin kaa sum khawh lomi khi tampi a um tawn e Ah, zei kan ti lai. Ah, Khrihfabu chungah hin atu hin kum hleithum dengmang te kha vong si ve cang e. Mah hi chungah hin ah, pulpit cungah kan kai zong a sia. Cun hiti a a leng i kan um sawsawh zong a sia. Keimah zong ha ho cio paoh nih hin ai zei bia te kaa khat te tal kan cah ṭhan hem mi chim kho ve hnga maw timi he beiseinak te he tiah ah, Pathian nan duhnak le Pathian nan ratnak ah bia te nan rak ngaih zungzalnak zong zongah ka lung aa lawm tuk tite tite kha hika hin van langhter ka duh e uh, atu zong kan program chairman nih hun chim bantukin a liam cia kumli chung uh, chat chairman kha van kan tuan te ka hin a chon ngai mi uh, kan se to na keimah zong pumpak in uh, ruahnak aka cheu tu aka dir kam tu thadang aka pe tu khrifa bu zong zeitindah a ṭhat khawh hnga tiah aa zuam i kumli chungah hin thilṭha tampi zong Khrihfabu in a hmunmi pehzulh awk ṭhami thil tampi kha a hun chuahpi i amah cungah siseh a dirpitu velpi nu le a fale in dihlak cung zongah hin kan lung aa lawm taktak Bawipa tu nih lunglawmhnak bia hi chim chin lengmang ko seh ti te kha hika hin vun chim kan duh i ka ti tawn zungzalmi cu zeitluk i kan umnak niang aa hlat zongah anungmi bawipa pathian kan zumhṭinak le kan ṭhutdir kan cawl kan caknak ah hin lo hma hma khat ah kan dir timi te nih hin kan neih niam takte ko peng ko seh ti te kha van chim zong khe hi ka hin khrihfabu ai o zong in keimah pumpak zong in ka vun du cun atu nai te ka chim bantukin ni na khat chungah nai te kha voi hnih hnih zual lakin ka suk pakhat cu cabuai zeidang hmanh si lo cabuai bak ah ka lu he kaa suk ah a fak tuk hringhran e edin nu ka tawng tuah ka ti a dep ṭung a ka ti ka lungthli tein ma cu dep tluk ri ma le i suk cu zeitin dah a si ti a kan ka ti a zan lei deuh awng so hi a kan hak kaa suk hoi ve ah khi Bible ca kan chiahnak te innka te hrawl te kha a chin ka hon cauk tuk tak ka tuai ka va kal lo than a cun keimah lila nih cun ka pa than e vei ni thum hrang hrang a si cang na ten thla ka cam zong ah cun bia ka chim zong fak den ka chim lai ka ti in ka tho ka hon ka hruk pa ma kha kha Vei uh, ka bichimnak khi achin pit lonak zong ah khan rak ka ruat thiam ko ti te zong kha hi ka te hin van nol le van chim ka duh mi kha si cun uh, hi ka nihin van i ruah ṭio si ti ka duh mi cu kan hnulei general meeting kan tuah ni ah khan agenda zongah hon i tel bantuk tuk khan tukum cu chungkhar zarh timi te zong kan ser lai. Cun kan hmuitinh ahhin hika kan i tarmi kanmah OCBC nih Mathai thawngṭha dal nga cang hleli kan i tarmi kha um ko na tein kan thinlung chung hrimhrim an tukum i hmaithlak u si tiah vei a biapi deuh in keimah zong pumpak in ka thlacamnak a simi cu a dammi chungkhar timi kha si. Zei ruangah dah a dammi chungkhar timi hi uh, ka thinlung chungah khin a hung chuah ngai ve la keimah pumpak in ka thlacamnak a si zongah Bible ca ka relnak a si zongah hin hete he zei ruangah dah ka thinlung chungah a um ti ahcun Uh, vawlei ah hin mi a cheukhat nih cun uh, kanmah nakin zeidang thil khi kanmah chungkhar nakin zeidang thil khi biapi deuh ah khin a chiami kan um tawn i mah cu cun mah khakha a ṭha lo ka tlinak tu si lo khan mah tu khan maw aa thawk awk a si timi kha keimah ka thlacamnak chungin a ziah keimah bak le kan chungkhar bakin kan i thawk awk a si lo maw timi hlan liopi CCOC ka rak kal hrawng Bible sianginn ka rak kai ka hrawng ah kaa, kaa rak i dirpi ngaimi khi caan sau nawnpi ka thlah hnuah khin atu kha a thar in mah cu kha cun Bawipa nih a ka kirter ṭhan. Mah cu kha cun a ka chiah ṭhan tikah Khrihfabu le pumpak cio zong khi i hrawm si ruat ṭhan ko si ti kha ka van duhmi kha a si. Cucahcun nihin zong ahhin a dammi chungkhar hrambutnak timi tein von ruat u si ti ka duh. Koren cakuat pakhatnak a ngan pathum a hme pahra khan hleinga tiang hrawng zongah Sam number za le kul le sari pakhat in pathum zong a dangdang zong ah khan an um len na ten mah te khat lom pal ten kan von zoh ṭi te lai ti kha ka duh mi a si. Zei ruangah ti cun vawlei cungah hin atu hi um a hlan ah hin cun ka ralring ngai. kulpi cung asi vai mi bia van hal ti akhin ka ti atu he ka pho pian len ko he na te chun nan ku chakan shir tar hna lai lo na te in nan ma te kha van ruat ta ve manu ti ka du mi chu vale cung minung vialte laka hen a ho kheda abepi bik tia na ro abepi te takin na mu mi abepi bik bakin na mu mi a ho da si ti mi kha se kan pakhat chung zongah ruah kho se Cun uh, minute pakhat chung zongah ruah khawh a si mah cu karlak hmanh ahcun nan ruah manh cang lai tiah ka ruah i pakhat te lawnglawng in pahnih si lan pahnih si ahcun a a phunphun khan nan chim lai i pakhat te lawnglawng in vun ruat hmanh u law a ho dak nan ruah cio ka hngal lo maw nan mah te khan a phi van i chuah u law mah cu nu ahcun keimah te nih a phi kaa chuahmi zong kha ka van chim ve te lai a cheukhat nih cun Asia US ram ah kan um i President ta. Cun asiloah siangpahrang a ngeimi nih cun kan siangpahrang ta. Ralkap ahcun ralkap nih cun an chim men laimi cu ralbawi an ti lai. A dam lomi nih cun aho kan ti lai, doctor kan ti ve ṭhiamṭhiam lai. Asiloah atu lio ah na uar tukmi minthang hlasa maw, lentecelh thiammi maw, cun asiloah mirummi maw, Kei hoina cu atu lio mirum bik an timi he amin hrim ka thei bal lo. A motor sermi an chim zong ah hin ahma thah hin kaa hmah thah kho bak lo. Amin an chim len zong hin ahma thah hin kaa hmah thah kho bak lo. Natein nai hrawnghrang e kan pu a hoi si ti an ti tikah khan aw mah cucu president zong a hoi si ti bantuk khin ka van hngalh chommi khi asi zeitluk in an rum len zong ah khin ka va hngal hna lo. Ho dah minthang bik ti zong ka hngal hna lo e. ahohe dah a biapi bik hnga timi hi vun ruah lengmang ahhin cun ruah awk lo he a ṭha hrimhrim lo siloah scientist lei in a thiam bikmi maw catang a sang bikmi maw ti vialte khi nanmah nih khin vun ruat ko hmanh ulaw aho khi dak tiah zei khi dak a biapi bik tiah nan ruah hnga? Khrihfabu a si ahcun pasator ti zong nan ti khawh men Khrihfabu level in nan ruah ahcun maw Zei level zongin sa ai kun, zei level zongin sa ai kun kaw, kan ruah dingmi cu zeidah si tiah cun, a pakhatnak bak ahcun nangmah bak na si, keimah bak hi si. Nangmah caah biapi bikmi cu na va si hmasat rih lo. Minung, minung ah ka ti kha mu, hikan ka biahalnak ah vawleicung mi vialte lakah ka ti kha. Vawlei cung mi vialte lak i uh, a biapi bikmi cu nangmah khan a si nangmah caah keimah he keimah ca hin a biapi bikmi bak ka si mah cu ca cun pei ka chim tawn vanlawng i ci dah khin nan hmuh laimi cu hmailei in tikhi tikhi an kan ti ah khin zeidah an ti ti cun oxygen hi ka in um ai kan mah cucu si sual si cun hika lei hin chuahnak le tliknak le ṭumnak a um ti an kan ti. Amah belte cu an chimchih tawnmi cu nangmah kha thil pakhatkhat a si ahcun oxygen kha nangmah kha naa bunh hmasat lai. Na fale silon nangmah naa bunh hmasat lai. Nangmah naa bunh lawnglawng ah khan na pawngkam ummi na fale midang kha na bawmh khawh hna lai ti cu. Nangmah kha na mah nih hin a langhtermi cu zeidah a si ti ahcun a dammi innchungkhar khar tiah kan i ti ruangah khan mah cu chungkhar damnak ding ah hin a biapi bikmi minung ahcun nangmah khan a si. Mah cucu nangmah nih cun zeidah na tuah lai timi tu khan hin Bible ca kan rel dingmi he hin aa pehtlaimi kha a si. Korin cakuat pakhatnak uh, a me pathum a ngan a ngan pathum a me pahran hlei nga zong kha kan zoh lai sam kha van zoh ta sa ri usilaw sam za le kul le sari pakhatnak ah khan bawipa nih inn cu a sak lo ahcun a satu hna rianṭuannak cu santlai lo a si bawipa nih khua kha a ven lo ahcun a vengtu hna hngilh loin an umnak cu santlai lo a si Voi zakhat tal cu sermon na theih cang mi le na ngaih cang mi se lai maw nangmah zong nih na uar len men lai nangmah zong nih sermon na tuah mi se lai keimah zong nih ka tuah mi se men lai na ka seher mi zong se la kan seher mi zong a se bal ko lai mah cu bantuk ṭhiamṭhiam cun Korin cakuat a ngan pakhat a hne pathum zong kha van zoh rih ṭhan u salawm zeidah kan hmuh kho tiah cun Nannih cu Pathian inn zong nan si fawn. Pathian nih pahrang a ka pekmi kha ka hman i inn sak a thiam ngaingai mi bantukin inn saknak ding a hram kha ka bunh. Cun a dang pakhat nih a cungah khan a run sak, sihmanhsehlaw zeitindah kan sak ti kha ahohmanh kan i ralrin cio kan i ralrin awk cio a si. Zeicahtiah Pathian nih Jesuh Khrih lawnglawng cu a hram caah khan a chia cang i a hram dang zeihmanh chiah awk ding a um ti lo. A khika lei khi a van saupa a hnuah a herh ahcun a rezon kan van rel ve nih nolh te ṭhan lai. Emah cucaah cun, aa a hram cu zeite dah a si timi te kha kawl cu kan herh. Atu ahhin a dammi chungkhar tiah ka ti tikah khin Lai holh cun innchungkhar khar tiah kan hei ti ko hnga mu, a tling ngai ve. Mah hin building kha kan herh tuk ko natein building hlan hmanh ah khan building a ṭhami chung a umnak hmanh khan a dammi innchungkhar khar kha building a um hlan ah khan kan ngeih kha a herh. Mah cucu a rak herh tukmi kha aa kan chim tawn le nan chim tawn nan ruah cio tawn bantukin zei ruang ah dah a herh tiah cun keimah kha ka dam tikah ka innchungkhar khar a dampi tu ka si lai i kan innchungkhar khar nih khan kan community maw kan khrifabu maw kan khua maw kan sang maw cun kan rianṭuannak maw pakhat khat a sei paoh kha mah tu nih khan a hei a hei ceuh ve dingmi thazang ṭhawnnak a hei pek ve dingmi kha a si cucu a dotdot tete khin Lai holh cun bakkhat hnu bakkhat tiah kan ti lai cu. A dotdot tete khan a kalmi si. I lonhtak khawh kha si lo. A karlak ah khan lonhtak khawh kha si lo. A dotdot ten ning le cang ten a kalmi kha si. I asinatein caan tampi ahcun ti keimah dam hmasa lo pi khin a dang dam ter ka tim hna tikah cun ka buai men ka tha a ba khi at ka caan zong a dih ka thinlung re zong a thei mah bantuk kha nihin ni vawlei ahin a tam ngaingai cun chungkhar kan dam lo zong keimah ka dam lo ahcun zeidah a chuak hoi tiah cun keimah nih khan ka chungkhar kha uainang in ka tuah khawh hna ka chim tawn lengmang innchungkhur khar pakhat ah hin fak lak ten a zawmi kan um asia cun zeitluk in dah i congh kan herh mah kha kha cu taksa lei dam lo a si rih khanak in a cei deuhmi cu zeidah a si innchung zongah khan ṭhu ti zongah a ṭhu kho ti lomi dir ti zong a dir kho ti lomi mah cu cun inn chungah ka um rua ti zong a hngal lomi khualeng ah ka um rua ti zong a hngal lomi mah cu leng ah cun vei nu le pa sinah lungfak taktak in a ummi chungkhar sinah midang sin zong a lungfak taktak in a um i aa teng te lemi pawl kha Hramh kha har taktakmi kha si. Mah khakha khi taksa lei in zeitluk a kan i malit len le kan i bawmh len zong nih khin a ngah lo. Zeicah tiah cun a damnak ding hmun kha hi a lenglei taksa fahnak ah khan a rak si lo caah khan taksa lei fah cu kanmah le kan si khawh tawk ten si le ai zong kan kawl khawh. Natein thinlung lei a dam lomi thinlung lei in a fakmi vei anxiety a hung phan cangmi pawl tiah kan ti lai cu mah nih khan cun chungkhar vialte thinlung kha a zawtter dih. Uh, zeizong vialte kha a donh dih. Hei ti bantuk khin aa pehtlai dih. Mah cu cah cun keimah ka dam lo ah innchungkhur khar thawkin a dang tiang hna hnawh ning le keimah ka dam ah keimah thawkin chungkhar in a dang tiang zong vei vakalnak ding kha aho dah a biapi bik ti cun nangmah le keimah kan si mah cu nangmah le keimah cu um, kan kan biapi tuk ko tiah kan ti ko na te hin Kanmah kong kha kan ruat tawn lo. Mah cucu uh, Bawipa nih in ka thinlung chungah hin ka nunnak ah hin uh, bia ka peknak keimah ka nunnak he a ka chekhlaternak i toi deuh in ka chim zawn kau deuh in ka chim zawn zong a si. Mah cu ca cun keimah le ka zumhmi tawk tein mm, keimah le ka zumhnak he cu ti a hme te ve, a bi te ve, a niam te ve tikah khan keimah le ka zumhning te cun zeidah a si tiah cun Keimah ka dam hlan ah hin cun keimah nih damnak taktak ka ngei lo asi hin cun zei bia hmanh ka chim kho lai tiah ka ruat lo. Mah cucun keimah nih hin ah khi ka chunglei taktak khan ṭhawnnak taktak a um lo asi ahcun kha thil kha ka kalpi kho lai ti zong kha ka ruat lo. Mah cucaah cun Jesuh Khrih nih hin a kan chimh tawnmi a bia zongah kan hmuhmi cu a zultu pawl zong an siah midang sin zong a, a, a kan duhpiak ko tiah kaa tleih tawnmi hi zeidah a si ti ahcun Jerusalem in Samaria in tiah a ti tikah khan uh, zeidah a si Jerusalem cu khoi ka dah a si hnga keimah an naih bik Jerusalem cu uh, Judah mi Israel mi nih uh, an khualipi cu a si Pathian bia hram aa bunnak kha a si anmah he ti aa naihnak bik hmun kha si an ser an center kha a si nang na central le ka central cu zeidah a si ti cun kanmah bak kha ti kha langhter ka duh kanmah hnu khan kan kal te lai nai hrawnghrang ah ka chim lengmang a hlan ah MMI mission rianṭuan ding ah khan kan Khrihfabu ah khan bia thawngṭha kha an rak kan chimh tikah kan lung a tho ngai i minung za kan tlin hlan te somruk sari hrawng hrang ma kan rak si hnga inn kul dengmang nih inn khat le pakhat in mission rian tuan nak kha rak i tlaih cio si ma cun ka thinlung um mi cu ei ma he he vei mm, a kal khwa cun tha ngai na ten ka thinlung chung um mi cu kei tu cu azei ti azei ti thla man khin ama thla kho ding khi ka hi selo ai ti ka chungkhar sinah lamhla lamnai ka chungkhar sinah missionary bantukin oikhat hmanh chungkhar crusade ka auh khawh hlan le ka chungkhar nih Pathian dawtnak an theih khawhnak hnga dingah ka phaisa zong tlawmpal tal ka hman hlan le ka bia ka holh zong ka hman hlan ah hin hi missionary ah hin cun kal ahcun a ṭha tuk ve ko natein khi keimah le keimah kha i zumhniatnak ka ngei lo. Ka hei chim duhmi cu, mah cucaah cun Pathian rian tiah kan timi hi keimah bak he aa thawknak ding a si. Mah cu a vun chang tu cun ka chungkhar bak a si khi hnu khin cun hlauh len zong ah hohmanh nih hlauh khawh ti lo in mei bang al in vawlei cung khuazi pah khin a va kal ding khi kan si rua timi kha kei ka pommi le ka dirpimi te khi si. A hmaan bik tiah ka timi si lo maw, keimah le ka dirpi vemi zia zei ruang ah dah ba ti cun na ti khawh ti nan ti cun pumpak in i suai nuai khawh sa ko e keimah le ka hngalh khawh thok te bible ca te te zong khi i pek ve khawh sa ko ka chim duh mi cu zeidang kha kan tuah lai lo ka ti nak zong si lo in kan tuah hmasa bik rian te tu kha zei he dah a biapi ti mi te kha kan tlol sual lai kan thau sual lai ti te kha ka hei phan bia khan hete he van langter ka nu mi te a si ti zong kha van chim tak masat zong kha ka du E cucaah cun dakaw Bible ca chung zong ah hin cun hlaphuah thiam zong nih an timi cu na dam maw tiah khan an kan ti na chungkhar an dam maw ti an kan ti na nu a dam maw na pa a dam maw na fa a dam maw na u a dam maw na nau a dam maw ti an kan ti lengmang mi te kha a si nihin ni ah hin vei ak lem pa hnek ve dengmang na ten kan ten ha lai lo na ten nan mah te belte cu vei nan thinlung te khin cun keimah he ka bipi bik ti te kha van i ti cio lo nan thinlung te khin nangmah he kan inchungkhar kha cha na bipi bik ka ti silon keimah he ka bipi bik keimah cha keimah ka bipi bik ti kha mah bantuk thinlung kan put khawh lo tikah cun zeidah a chuak tiah cun Avei kumtling na si cang ko natein ngol loin na nu na bochan a si ahcun zei khi dak na si cang. Nai ah khan ni pakhat ka hmuhmi cu kum sawm thum kum kul le kum kua ti an ti kum sawm thum a lut cang ti an ti. Natein amah kha vei um kum nga bantuk lawnglawng khi si. Maw kumli kumli hrawnghrang te ban kum nga man alo lo kumli banduk ati sa zong kumli banduk asam me ahol amit au a umtu zong zo hin kumli bak asa ko naten ka thinlung aṭha lo ngaimi cu zeidah si tiah cun ṭhan ti loin um khi cu zeitika khin dek anunnak adi ve thi kanmah bantuk khin cun sawmruk le kum sawmsarih le sawmriat ti bantuk pawl khi cu ruahpiak awk ngam kha asilo zei ruangah tiah cun a ṭhan lo cah khan mu Ema cu caah cun ṭhen bak lo a ngakchia zungzal lomi nih khin cun zeihmanh kha a a ti khawh lo cah khan a biapi bik in ka nu he kumtling ka si cangah cun ka nu tu aa bochan dingmi si loin ka nu tu a daw ding ka si cang i bochan hlah u tinak si lo ka pa lawng te a khuakhan a lairelnak i bochan ding si loin ka pa he a mm, a bawmtu ding ka si cang ti tu khin kan kal khawh nakhnga ding cu si. Mah cucu ahohmanh nih kan duh dih. Atu ahhin mah ti ka ti ka chim tikah hin pulpi cung i bia kan van chim tikah hin kan theihthiam piak u ti ka duhmi cu ziru nan sa ka tinak si lo he maw. A cheukhat cu keimah thawk khin kan i ralring tawn lo i kan bia nih hin an hnorsuan len tawn hna lai tiah ka ruahmi cu Vei kanmah lung duh le kan in duh piakmi hna kan hon chim tikah khin ziru khan nan lawh tawnnak caan khi um lai. Ziru nan sakatinak a si lo atu ahhin. Mah hi kong ahhin vei zeimawzat innchungkhar khar ah a kal cangmi tampi nan um lai. Keimah zong nih kaan phak lomi hna tampi nan um lai. Asinatein santlai lo ngai e, ah mah cucu ti a timi zong khi kan um ve rih sual lai cah khan ka thinphan bia. Aho pakhat hmanh he, ai kei cu a ti ti peng si loin, keimah bak he keimah cah ka biapi, ka nu tu ha ka bawmtu a si lai, ka pa tu ha ka si khawh lonak a ruahnak zong a ka cheu khawh men, ka hawi le zong, kan pasa torte zong, ka nupi zong ka pasal zong ti tu khin, midang kha a pahnihnak tu kha an si cun, Mah cu ruang ahcun zeidah ahohmanh nih mah hi a duh lomi kan um lo. Nangmah zong nih na duh, keimah zong nih ka duh. Uh, a duh e a kalmi zong nan um lai i a duh ko nain a kal lomi zong kan um lai. Mah cah khan mah hi atu ka chimmi hi uh, zeidah a hram taktak tu kha a rak biapi timi tu kha vun langhter ka duh. Nizan kha kan tlunpa khan California meikang kong khan i ceih. khua ka rual te ka ti mi cu dei le si ti ahcun US pawl he lai mi nih training pek an hau lai tiah ka ti kan nih cu meicha an thiam tiah ka ti meicha an thiam e US cu meicha an thiam lo tiah ka ti an hon ka al ve mi cu dei le si ti ahcun siamah ne ti sawsawh vei ah US cu ramlak kal ah khin thinghnah a rak ṭilmi a kang lomi khuk cancan le tai cancan lakah pei kan kal e. Mah khekhe vei mm, khi bantuk a kangh cangmi khi cu kanmah Laitlang mei kang he cun aa lo lai lo cu a har tuk lai cu ti an ti. A a mah cucu a si ko lai tiah khin ka van ti. E asinaten a donghnak ah anmah bia anmah bia dongh duh lo ah khan ka van ti vemi hna cu a vei thingtal haukat ding se cho ka ti azia thing an haukat lo thing le thing cung zong khin a kang kho mi khi um chamu thing le thing cung a kang kho ko ah khin cun thingtal pei rak haukat ding si cho ma cun asilo le inn zong a kang ko ah cun laitlang ah cun inn pei an ṭhe kan khe azia inn an ṭhe kan lo inn pei an ṭhe kan lo cha hei ti zong khin ka hei ti ve hna Ma cun zeidah si an chimmi ahcun ka hngalh lomi cu meiphalh khawh a si lomi cu a hram ah khan uh, fak tuk lakin ti uh, thinghnah a rak tla a rak chah tukmi pawl phal khawh lo a si khi keimah nih cun ka hngal ve lo mah te kha keimah leikap in ka hi langhter duhmi cu ka chambaunak kha a si ve Zeidah mei a ka ngai hen a hram a si. Uh, zeitihin dah a phalnak a um e cun asilole zeitihin in dah a kangh hnga lo e ti bantuk pawl kha uh, khakha ca mei in kan hei lak sawsawh ko mu thlarau mei kang tiah kan ti lai e thlarau mei kang ka ti tikah thlarau thazang a ṭhawn tikah thlarau meialh an ti kei cu si loin kan nunnak hrawk lakin a kaangtu tu kha hei chimter ka hei langhter ka duhmi kha kan thinlung kan taksa kan thlarau aa pehtlaimi pawl he bantuk thil kan ton tikah hin zeite he dah hram a si timi te kha kan fian bak kha a hau. E cucaah cun mah hi samza le kul le sarih chung zong ahhin tuan deuh a ka chi- eh, ka chim bantukin innchungkhar khar cu building asilo zongah khan a khoika paoh kha building bantukin Bawipa nih a kan sakmi sakmi inn bantuk kan si kha hi ka han a langhter i mah cu chungah cun Zeidah a si? Bawipa nih inn cu a sak lo ahcun na innchung khorkhar a dammi, nangmah zong a dammi, innchung khorkhar a nuammi, nangmah zong aa nuammi si ding ahcun zeidah a hram a si cu mai kan a lang ko hihi. Bawipa nih inn cu a sak lo ahcun a satu hna nih uh, A satu hna rianṭuannak cu zeiti tluk hmanh in i zuam len zongah khin a bianabia kan fale catang sang hna seh ti duh zongah maw him hna seh ti duh zongah kha nan fale khem kei hoi hna cu atu tiang hin ka ti bal lomi hna cu mileng an rong lua hen aw run kan leng u run kan leng u rong ṭhu khoika na nan phak nan rat kan i lom tuk ti te hna kha ma ti cun nan ti hna lai ti zong ka te ve bal hna lo cho mu mah cu bantuk thiam thiam cun sikan ngei hna se ti kan duah cun kan mah nih sikan ngei e sikan kong kha chim an hau mah cun kan kan kan chim dih hnu hna khin kan nun khan chim than an hau mah bantuk thiam thiam in kan fale nih Hoi an lawh khawhnak hnga ding ahhin kan duh piak bikmi hna cu Bawipa lei ahhin i biatak hna seh ti a duh piak lomi nu le pa hohmanh kan um lo i kan nupi i biatak seh ka pasal i biatak seh ti a duh lomi hohmanh kan um lo natein kanmah kan i biatak bal lo ahcun kan nupi zong i biatak awk a har tuk i kan pasal zong biatak awk a har tuk. Kan fale zong he i biatak awkah a har tuk. I cucaah cun atu ahhin Khrihfa kan si, zumtu kan si. Uh, zumhnak kha foundation cu a si ko. Kan zumhnak kha foundation a si amah belte Zoom sosawh in Zoom e tuahsernak aa tel lomi, Pathian ṭihzah upatnak hmaizahnak aa tel lomi, i hneknak aa tel lomi, mah cu changvaihnak aa tel ve lomi cu Zoom cu na zumh ko ee. Vei ah khan kan van hmuh te lai uh, Korean cakuat uh, dalkhatnak cang thum cang hlei nga deuh ma cang hlei li deuh hranghrang ah khan mah zong ah khan a vong um ṭhiamṭhiam.

na zuamnak le kaa zuamnak cu a dong kho. Na tha a ba kho. Na lung a dong kho. Cun na ai a puang kho. Na lolak kho. A phunphun kha a ra kho. Mah vialte a hrawktu dingah khan Satan nih thil phun tam tuk a hman khawhmi kha si. I cucaah cun a hramthawk hi kan Bawipa nih khua cu a ven lo ahcun na fanu na fapa hna le na nupi le na pasal le na chungkhar khar he a veng khomi na si maw a veng khomi ka si maw mah cu ven khawhnak ring ahcun zei hriam dah na ngeih bena uh, ralbawi bodyguard kan si ahcun meithal hau lai cu Natein cun na innchungkhar khar ah khan kan biakinn zong hi vei kan cei tuk ai. Kanmah te hmanhmanh an kan firh hlei tam tuk kan ti. Hika hin alarm system te kha chairman le Khrihfa upa pawl nih khin an vun kan thlen piak i hei chim duhmi cu atu ahhin alang patlang te zong khin mah cu cu veite nih cun a kan ven piak caan le a cuti cun kan hmuh ṭung hna nang va kal tu o cuti cun a si ṭung hika zawn i ralrin dih a hau ṭung ti kha anih kha alam aa dang te ve asanaten innchungkhar khar le thlarau lei in i vennak timi cu zeitluk hmanh in CCTV a ṭha tukmi a man tam tukmi bunh len hmanh khoika hmun hmanh a tlai hna lai lo kan hmu kho lai lo meithal tha tha zun tha zong ngei se law chuni cun a kan himter kho lai lo e ta in a tha tuk mi mei khan te na chia ni nak zong a khin um se law kan him lei phon lai lo zeitluk manin rum lo phaisa ngei lo na in chung khor kha la in chung khor kha ra thinlung a buai tukmi a dam lomi pakhat a um ahcun na rualka zong thawl hlei lai lo ee ngiah zong na ngiah kho hlei lai lo kan rualka a thawl hlei lai lo ee cu zong nih cun a kan nomter lai lo zeitluk hmanh in na min thang seh kan min thang seh ru mu sala ngei u selaw cu nih cun nomhnak taktak lawmhnak taktak ti a chuahpi kho lo timi he fiang tuk in mah nih hin a kan chimhmi kha a sia va hrilhfiah khin cun a ngol hmanh khin aa ngol kho ti hnga lo a dong hmanh khin a dong kho ti hnga lo ti zong hi ka hin kan hmuh khawhmi a si cu bantuk ṭhiamṭhiam in Nannih cu Pathian inn zong nan si fawn. Pathian nih pahrang aan pekmi hna kha hman in a sak a thiam ngaingaimi bantukin inn saknak ding a hram kha ka bunh. Mithiang Paul nih inn saknak ding a hram ka bunh a timi kha Baibal cah cun innkillung tiah a kan ti piak. E Lai holh ahhin cun a hrihhram a dirnak kaa hmun kan ti hnga maw mah khakha a rak biapi tukmi a si. Kan Bawipa Jesuh Khrih zong nih a a rak kan ti cang ko khah. Aa cucu zeiindah a kan tahchunh aa tiah cun aa lung cungah inn a sami le thetse cungah inn a sami khan tahchunhnak zong kha a rak kan pek cang. Mithiang Paul nih a hram ka bunh ti a timi hi Pathian bia a chimhna Jesuh Khrih khamhnak an i comi kha hrambunh kha a si. E cucaah cun mah cu kan hram te cu Jesuh nih nangmah na nunnak ah thawngṭha bia chimmi pakhat in maw crusade na kainak ah maw camping na kainak ah maw asilo a pulpit cungin maw asilo a online in maw asilo a zawtnak fahnak thil pakhat khat in thuk taktak in aan auh i harnak in maw Pathian khamnak na co hnu Pathian he diahna pehtlaih hnu ahcun Pathian bunhmi Pathian nih foundation a chiahmi tiah na nunnak ah khan Pathian nih foundation a chiah tiah ti khawh kan si. Cu Pathian bia le hloptlo taktak in lunglawm thanuam taktak in Pathian bia a cohlangmi na si ahcun khakhan na hram cu a si. Natein nihin ni tiang kei ka piangthar ko tiah minung tampi nih kan ti tawnmi hi keimah nih kaan chekpiak kho lo. Kan lu a fa cun lufah tahnak um khi maw, kan thi a ṭum le a kai ahcun thiṭumnak le thikainak tahnak um kha maw, naite zeidah vei ah kan ser te hna, ongba li ah kan ser te hna hnga ti an ti. An han chimmi cu vai thitahnak ti han chimmi zong an um. Mah kha kha zeiruang ah tiah cun a hngalmi cu keimah bantuk hin thitum thikai an ngeih ve sual ahcun thitahnak an herh ve kho men. An i hngal men lai lo. Mi kidney kan herh nih ti kha hei ruahmi cu sa ko cu. Natein nangmah le keimah khamnak a comi kan si. Pathian minung kan si le si lo taktak cu kha bantuk thitahnak bantuk cun taklin tahnak bantuk te hna khan tah khawh si ti lai lo mah kha bantuk khan tah khawh khi rak siseh la ṭha tuk hnga kan hiang tuk hnga rian ṭuan awk zong an rak ṭha tuk hnga tiah ka ti e asenate cun mah khakha nangmah nih na tah a hau nangmah te khan na ta e kan nunnak ah Jesuh Khrih nih hram a bunh taktak maw khamnak ah hin kaa lawm taktak maw khamnak ah hin ka hna a ngam taktak maw timi te kha nanmah te khan nan i tah a hau mah khakha in nan i tah e naa lawmh huaha setsai lo a ti na lungawrawm ahcun ningzah ding bak a si lo a rak ka bawm ve thla rak ka campi ve ti e kanmah nih kan in bawm khawh lo hmanh aan bawm deuh khotu pa sato zong an um lai. Bawipa nih a hmannak cun Khrihfa upa chung zong aan bawm khomi an um ko lai. Bawipa nih an hmannak cun na hawikom chung zong aan bawm khomi an um ko lai e. Ningzah ding a simi tu ahhin kan ning a zak tawn lo e. Ningzah lo ding a simi tu ahhin ningzah tampi he kan hmang tawn e. E cucaah cun mah hi hi uh, kan nunnak ah hin hram a um taktak maw timi te hram a um lo um lo cu uh, zeitin dah kan hngalh te lai uh, a toi hrawng hrang zong a khan kan van mu hram a um lo um lo cu uh, sehernak na ngei le ngei lo duhnak na ngei le ngei lo khi oikhat pia khin lak te hruak tiin duhnak na va ngeih khawh lo hmana azia pathian ni ka si ve ko ṭung ka zuam ve lai hen ta ka tuah ve lai hen ta ti kha capo biatak in ka ti tawnmi ka lawm timi bia chim ahhin bawipa kan herh timi bia chim ahhin Bawipa ka zangfah ko ka kalpi ko timi biachim ahhin man pek siseh law kan hnek ngam hna lai lo. US cu khuasak har tuk nu le pa le chung khat zong kuat an duh cio. An phaisa bawm chung ah aa zuk sual lai ti kha ka phang hnga. Mah khakha a si fawn ṭung lomi ah khin cun i hnek cio zong he kan hau ko. Nangmah zong i hnek ko hmanh. Mah cu naa hnek ruang ah cun zeihmanh na sungmi um bak lai lo a miak tu khan a miak mi a sa ko lai mah kha nangmah nih na na nek masat lo a sia cun a zeitin he thla zong chambal ve lo thong ṭhabia zong ngaih huaha lo cun bible ca zong rel bal ve lo ahcun a zeitin he pathian sin a rami lawmhnak taktak le hnangamnak taktak le ruahchannak taktak cu kan co hnga aw mah kha na co ve lo mi cu midang pek a um ve ti lo cu Phaisan cawk a kan dangh lai ti phun a si lo. A atu tan te cu keimah caan se ve seh ti khawh a si lo he. Mah kha kha nangmah nih na ngeih taktak mi te lawnglawng kha nangmah nih naa lawmhnak na hnangamnak te lawnglawng kha midang kha tette na khan khawh. na bawmh ve khawh. Harnak na ing i Pathian naa bochan i na luatmi kha nangmah bantukin harnak a ingmi bawmhnak ah khan a ṭha bik si. Cun nangmah kha san na tlai lo tuk na thluak a chia tuk ko natein ca naa zuam i zeiti tein dah thla na cam i naa zuam i teinak na hmu i buaina ngahnak te hna kha dah kaw midang ca tette a si cu. na ngei ve lomi kha midang pek le cheuh le hrawm khawh a si lo. Emma cucah cun hika zong ah hin a van langhter chinchin rihmi ahcun zeicahdah Pathian nih Jesuh Khrih lawnglawng cu a hram caah khan a chiah cang i hram dang zeihmanh chiah awk ding a um ti lo. O zeicah tiah tiah khan a ti. hram dang kha zeidang a um bak lo a nuam taktak mi hna a ngam taktak mi aa lawm taktak mi a herzang taktak mi nangmah te lawng na um zong ah hna ang rian na tuan pa ten thi fiek pathian la te fi fiek te a tu me cun vei zei ukhi thang zong kha hau lo rian na tuan pa ten kan himnak lung Jesu a si ti te na sak pa ai Mah cucun hmai pante khin midang na von chawnh hna zong ah hello, hi na von ti na chunglei nuamhnak le hnangamnak te kha nangmah le keimah kan nunnak ah khin a biapi bik bak a pakhatnak bak kha si. Mah cucu nangmah le keimah nih hin kan herh i hika hin a hram cu Jesuh a si ti cu hram cung i saknak thilri caah cun a cheu nih sui maw ngun maw lungvar man sung maw an hman hna lai cun a cheu nih thing maw di maw capawl maw an hman hna lai capawl tibi cu kan nih lei nih hin facang zi ti bantukin kan ti ram zong kha sa kho chih men ram ro hei ti bantuk vei pawl kha kha bantuk kha avan tahchuh ne mah hi hin sui te hna Sui zong a um, cun lungvar mansung zong a um, ngun zong a um. Cun khattelei ah khan thing te hna, di te hna bantuk pawl a vun tahchunh tikah an quality kha kan hman ciomi quality kha a lo lo. Zumtu ciocio zong a si ve men ko lai natein hman ciocio mi quality kha a lo lo. sui taktak le ngun taktak in inn kha kan van sak lai ti kha a langhter duhnak cu a si lo natein kan mitthlam in van chuang van chuang usih law sui lawng tein sakmi hna le dihe tiah sakmi cu aa khat hrimhrim lai lo a feh le a feh a feh le a feh lo. Mah khakhan a kang khomi, a kang lo khomi, a fekmi le a fek lomi, a ṭha le a ṭha lomi in tuahnak aa dannak te kha si. Mah cucaah cun nangmah nih na fale cah maw na nu le na pa cah maw na na hawikom cah maw keimah zong nih Khrihfabu cah maw aho kan ca paoh ahkhin kan tuahmi thil vialte he an quality kha an i dang lengluang i, ai mah hi chung ahhin, pakhat te van lak tak ka duh rih chih mi ahcun uh, job kul nih uh, pahra chung zong ah khan sihmanhsehlaw a ka nek sak sui ka si kha a hngalh job kha harnak a tong cia mam ko ai hoi le zong nih khan ai pathian duh lo ning in um ca se ko lai tiah khan an va ti rih cu pin ah cun zeidah a si, fale thihnak le a har bikmi harsatnak kha a ton lio caan ah khan a zumhnak kha a rak ṭhul lo i mah cucaah cun a ka hneksak a ti. A ka hneksak i sui ka si kha a hngalh i ti. Job nih cun Bawipa nih atu ahhin pumpak cio in kan nunnak hi kan hneksak sehlaw sui maw kan si hnga maw, ngun maw kan si hnga maw, lungvar maw kan si hnga maw, cun asiloah zei kan ti lai, zeidang tete khi dah kan va si hnga. na fale le ka fale caah foundation a petu kan si ah cu chungkhar caah foundation taktak kha Jesuh Khrih in kan der a si ahcun mah kha a kang kho lomi a rawk kho lomi zumhnak le mansung ah khan kan nunnak a kal lai asinatein Jesuh Khrih in hram kan bunh lem lo e vei kanmah nih khan kha cu cu van tuah kha kha van te ca van cong hi ca van ciah ti kan timi hna ke a tha ve ko a ṭha bak ko tuah lonak sa cun a ṭha dih. Asinatein a dih kho an si caw annih cu. Khakha zungzal nunnak tiang a kan lanhpi uh, a kan phakpi tu ding a kan lanhpi tu thil an si lo. Uh, catang i le finthiamnak zong a ṭha tuk a ṭha bak ka te, a ṭha lo ka te lo ha maw. Cun uh, sigan ngeimi si zong a hau. Mifim mi, mi chunh khenh thiammi si zong a hau. Sipuai i a tua thiammi si zong a hau. A leih thei ngaimi si zong a hau. Mah vialte zong kha an ṭha dih na tein annih kha taksa thil cu ni ni khatkhat ahcun a kan deuh dingmi lawngte, a kang kho, a rawk kho, a tlol khomi lawngte an si dih. cun na fa kha taksalei lawnglawng in ka fa zong taksalei lawnglawng in khrihfabu ah tuah serawk le pekchanh awk le zeidang lawnglawng te khi chim ning hei chim se law pathian biak hei chim hlau se law khamnak nan co ṭung lo ahcun kan khrihfabu hen zeitluk zong in ngei uselo va ngei len uselo mah kha kha a rawk a kang khomi lawng te an si dih asinatein Zungzal nunnak ah hram kan bunh ahcun zei bantuk thil mat nih hna kan hnawh kho lo, a kan hrawk kho lo ti te kha a thar in van langhter ka duh ee. Ezekiel hlei Ezekiel hlei thum pakua te he kan van zoh ta hmanh lai ee. Ezekiel tiah Zekhariah. Zekhariah hleikua pathum ah hin cun hi cheu thum cheu khat cu mei chungah ka kalter hna lai i ngun an thianh bantukin ka thianh hna lai i sui an hneksak bantukin ka hneksak hna lai. Khi tikah ka min in thla an cam lai i keimah hrimhrim nih ka leh hna lai. Kei nih annih cu ka mi an si ka ti hna lai i annih Annih nih Bawipa cu kan Pathian a si an ti lai a ti. E cucaah cun mah hi ka kan van zoh tik zong ahhin nifatinte kan nunnak ahhin kan nun he uh, zumtu kan si hnu ah thazaang a kan petu kar a kan hlanpitu zong amah a si. Zeidah an si hnga ti a kan hneksak i a kan zoh, a kan zoh zungzal tu zong kha Bawipa ṭhiamṭhiam a si. a donghnak e, uh, suin sakmi zumhnak taktak in foundation tuahnak ka hmun ahcun uh, kei nih annih cu kami an si ka ti hna lai i annih nih Bawipa cu kan Pathian a si an ka ti lai ti a ti kan i pehtlaihnak kha kami an si ka ti hna lai i uh, kan Pathian a si ti an ti ve lai uh, chawnglang bantukin maw aa chawnmi aa pehtlaimi kan sinak kha mah hika zong han a lang lai ti zong kha fiang tein a kan hmuhsak mi kha si. Cun Peter cakuat pakhatnak pahnih in kan van zoh tak rih hmanh lai. Peter cakuat pakhatnak a ngan pahnih a hme paruk chungah hin Zeicahtiah Cathiang nih a sungmi lung pakhat kha ka thim cang i cu lung cu Zion khua i sakmi in a hram lung caah ka chiah. Amah cu amah a zummi cu zeitik hmanh ah an lung a dong lai lo, a ti. Hi lung hi a zummi nannih caah cun lung mansung ngaingai a si, sihmanhsehlaw a zum lomi hna caah cun innsatu pawl nih an hlawtmi lung kha lungsantlai bik ah a cang timi kha a si kan bawipa jesuh khrih kha a si i lung cungah kan nih zong kan dir a si ahcun zeihmanh nih phur khawhmi kan si lai lo cun nangmah nih khan ka innchungkhar khar hi nuam ve ko seh ti na duh i Na van thawk tikah kha lung cungin a dir bu le uh, sui bantukin Bawipa nih a rawk lomi uh, kalpi dingah a kan tinhmi chungah kaam na hlan le ka hlan ve a si a khan cun uh, innchungkhur khar nuam ah khan a chuahpi kho tu kan si lai a taktak tiah cun kei zong innchungkhur khar ah ka timi hna cu ka, ka fale tete khi na nu le na pa hi Mi vialte lakah nanmah caah san a tlai bikmi, a ṭhawng bikmi, a ṭha bikmi nu le pa an si tiah ka ti hna. Mah khakha midang kha nan ṭha lo tinak ah khan si loin nan ṭhat ko bu zongah mi innchungkhar kha caṭau in nan la kho cio lo. Nanmah zong kha nan fale caah a ṭha bikmi, a sunglawi bikmi nu le pa nan si. Nu le fale hna, nan nu le nan pa kha hoi catang an ngeih lo zongah hoi bantuk in hoi thiam an thiam lo zongah nanmah ca cun a ṭha bik an si mah cu ca cun mi innchungkhar khar a ṭhami le aa nuammi na tai naa dawm i cun silo le na kha naa dawm i mah ti na thlir lengmang ding nak sa khan cun atu te tu hin nangmah innchungkhar khar cuanin foundation kha chiah e ka ti ti ka cun minung tam tuk he biakinn pathian lawnglawng biakinn pathian zumtu lawnglawng khi kan si tawn. Biakinn chung pathian zumtu si he cu Bawipa nih a kan duhpiakmi a si lo. Biakinn chung ah ra hlah u ka ti lo. Inn chung khurkhar bak in pathian na zumhnak kha hlawp ro taktak in hi kan aa rak phorh dingmi tu khi kan si. Kan Khrihfabu chungah ka chim cang minung pakhat nih innchungkhur khar e Pathian biatak te kan van thangthat te hla kan sak ah hin biakinn e Pathian thangthatnak hla kan sak kan sak nak khin ka thinlung kha a tui deuh e ti a ti. Mah cucu a van chim e keimah zong khi ka nun ka van tah e vei ka sia ka ning khi a zak pah. Mah cucaah cun atu zong lamhla zongah minung tampi kan um hna. Cun lamnai zongah kan um ko na tein kan thinlung he tiah aa hlami tampi kan um i uh, na umnak ka hmun te kha Pathian thangṭhatnak ka hmun ah na ser i nangmah Pathian bia naa lawmh i Pathian bia nih a chuahpimi dawtnak te hna ngaihthiamnak te hna i hneknak te hna paul vialte kha mitthlam chuang chih le thlacam buin kar kan hlan asia cun nangmah kha vawlei cungah aa nuam bik na sa ko hnga lo maw cun na chungkhar khar kha ahovan hai loin in chungkhar khar ah aa nuam bik nan sa ko hnga lo maw Mah vialte kan i tonnak ka hmun Khrihfabu kha a nuam ve ko hnga lo maw? Mah vialte hmun khatah khua kan saknak khuami kha a nuam tukmi kan si ve ko hnga lo maw? Mah kha bantukin zumtu vialte uh, community pakhat pakhat uh, hmunkhat te khua kan saknak kan miphun ning pi khan kan lai miphun ning pi khan miphun santlai miphun nuam kan se ko hnga lo maw ti khe uh, nihin ni ahin hi bible ni hin akan chon piak mi ase ko e tu nu zong ah kei ka hong dir chun chungkhar he tia a pe tlai ri mi kha asete ko lai adan tu kha adang te la asim bel te insim te la na se lo akan ngol te sual tung lai lo ti te khin nan ma tu kha zaida kan chimmi chung khan tette nan khan te lai ti bantuk te te tu khin pakhat le pakhat thazaang i pe hna u silaw nihin niah ve pipa zong nih a chimmi cu biakinn he tiah kan i hlat chin lai i Khrihfabu he tiah kan i hlat chin lai atina tein kei cu ka hnabei in sei ko zei ruangah tiah cun an inn le an lo kha Pathian biaknak mun a si lai ti zong ka ruat aho ca paoh ah lam hla ummi nan dihlak Lamhlau ummi nan dihlak ca zongah hin nan inn le nan lo, nan ṭhut nan dirnak le nan rian nan khai vialte he khan khaka hmun te kha Pathian he tiah nan i pehtlaihnak hmun le cun Pathian sunparnak nan langhternak hmun cio a si lai timi kha ruahchannak nganpi kan ngei. Kan dihlak ca Bawipa nih tharin khua kan chuahpiak ko seh. Amen. Atu